ha mvura iringoturuka iyi sekuru iringonaya kai saka ha ndanga ndambofunga kuti ha zvemudhorobha umu zvandiremera ini ndimboenda kakumusha uko e saka ha ndanga ndichingokumbira kuti makangonditengerawo chii mbeu ndobva ndaenda chi tonorima kumusha ku e ndosvikawo ndine statika saka ndanga ndichingokumbirawo kamari saka ndanga ndichingokumbirawo kamari kubva kwamuri uko kuti ndingonotengawo mbeu netuma fertilizer ndokuti ndigotambirwawo ka kuchiteshi handina kuvaka ka kumusha uko ndokuti nditambirwawo mudunhu e ndongosvika ndiri maoko chete here ingosvika ndine ndebvu chete haazviite ndinodzingwa plus ka kubasa kwandandichimbobata bata uko haa ndakamiswa ka
iwe yanga mene kubasa kopi mfana yako wakamiswa ikoko kubvira mfana uchingo svika pano panyika pano mfana uchitanga kungofema mweya atina femoyo handisati nambodzwa kuti wakasenza ini wakasenza kope mfana iwe basa nderangu wakombera mari chete iva mfana iwe asi watova mukadzi wangu here mfana unogara uchingoti he tikuda mari he i want this he i want this he tachakuisa akamaneos mfana wangu ah sekuru ko handiti muri hanzvadzi yamai vangu here sekuru saka ini ndobatsirwa nani kana mimi muchidai so ndimi mega amai yangu yasara chete iwe iwe gadzirisai pavo mufana wangu ndaimbova ehe ndaimbova hanzvadzi yamai vako but amai ako pawangoshaya chete handisina kukama neyo mufana wangu enda ndotsvaga baba wako uko kumarinda enda nowamutsa makofini uko uvaudze zvichemo zvako ehe haa ndionewo sekuru haa inga masango ari kukuona mfana uda kuonekwa nezuda rangu here plazika ndakanorima rima ka ndobva ndakutumirai chibage chekugaisa e nechemaputi nenzungu iwe
zvako hofo hope kutanga kutengera mbeu mfana wangu ka unogona tosuka mbeu yacho akatongokangayo usina kwaombovira wanzi waenda iwe unoti handikuziva here plus inzi wakayanga man ini ndinotenga palenda yanga man handiswere ndichita kupiwa hofu hwekupemha mwana wekuti ndinogaisa plus kutondipedzera nguva mfana iwa kutaura zvechibage vana ndakakuudza kudhara mfana kuti enda kumakofino kumarinda uko Kwakaviga mudhara rako uko. Unorichamera nhamo dzako dzese ikoko. Maybe haari nokupa cash mufana wangu because eh, pamwe rakatopiwa kacho mbadzo nana Samson nana Moses nana Nebuchadnezzar. Pamwe rakatozara izvezvi bonus eh. Ene wapuwa mufana wangu soro chindinetsa. Siyana neni nyanga meni. Ii sekuru kani.
Daddy Godi again here? Ndochemera anini. ndasara ndega use gumbo rehohwa yowe mai wee Sekuru Soko vati tisangane mutown apa vandipowo mari yefertilizer nembeu ndatoburuka soup koka paane 3 hours ka apa ndakavamirira hah sei vanonoka kudai so haa rega ndimbovafonera hello hello Hello sekuru soko. Hello mfana mandevu, kuri sei? Eh eh ndapinda mutown sekuru. Haa ndatoburuka zupwo. Ndatone 3 hours ndakakumirirai. Oh.
Watopinda mutown? Okay, okay. Eh, 10 minutes ndenge ndasvika ipapo. Uri papi? Haa ini nangu ndiri pa join up. Ndakatogara hangu panze. Oh, shame mwana wanzvadzi yangu. Manje zuva uri kuita sei naro ipapo?
haa zuva tarijaira kani tingacheme zuva here isusu ko manje kapurogiramu kekufambira pasi pemhino manga madya here nhai mamandebvu haa handisati ndadya zvangu ee usanyare muzukuru okay okay saka iwe zvauchaita kapa enda chero pawaona panodyiwa chikafu ipapo unodya ndosika ndichibhadhara Eh, haa paunenge utori pakati pekudya ndiye ndatosvika. Upihwe kane drink ipapo. Haa ho imimi muri vemakotsi ka. Eh, opihwa neka black label kakomwa eh. Muchakaziva here? Saka ita zvaunoita muzukuru ikoko. Ini rega ndimbopesa kabasa kandiurawo panapa. Ndakuona manje manje. Eh. Handiti fani ine motoka. Handiti zvako zvafana chekushaya baba. Eh. Ye haa foni yakazara moto sekuru yakazara. Saka ndosvika mai manje sununguka muzukuru ipapo. Uite zvaunoda. Idya idya. Dakuti usimbe. Udzokere kumusha wakasimba. pakanaka pakanaka. Haa chikafu chemutaundi ndanga ndichachiziva here ichi. Haa nhasi rega ndimboita food cue me.

Munoda kudya zvakaita seko nhasi? Tiripo hedu makadiwo. Eh, nhasi ndikuda dish remafurutsu, hot dog, maspaghetti nika black label coat. Andione coat re black label. Eh, wondigira coat re black label. Okay, okay vakuru, rega tiwe nazvo.
Ah, nhasi ndobuda muno mndine matama muno. Kutanga chindumure chaicho.
chikafu changa chinaka ichi eh, eh, bhiri renyu raita 50 american vakuru okay mira ndifonere sekuru wangu ah, vari kusvika mai manje panapa vanobhadhara zvese izvi vachatokupa netipi wangu sekuru wangu vane mari vanobhadhara zvese tipi ah, okay okay Hello, hello sekuru. Eh, mandefu ndaipi? Waguta ka wadya ka? Dumbu rako vaima ka? Ndadya sekuru zvaita haa ndaguta dumbu rakupenya rakuvaima. Eh, eh, chiuyai mubhadhare paudeva kubhadhara sekuru. Hanzi 50 American. Eh, Chinzwa manje muzukuru yanga mene unoona che kumboko vakafa vane chikwereti changu saka zvaenderana ipapo ah sekuru yowe vakomana saka chitoita plan semurume wekura nendefu nendefu dzese idzi ungabva washaya plan here ita musha iwe muzukuru ita plan ipapo Bye bye. Father God, izi ziriyo here? Ah, yowe vangu. Ndabvire yangu umusha. Dai ndiri kudya mwangu mukaka wemombe izvi. Ah, yowe. Kuna iva giraffe. Muri kuonawo here mayuro ari kutambwa? Ah, ndomaonera kupi ko inini? TV handina ka, handina TV. Ah, ndongonzwa pa next door kana pagoeswa angonzi go. Eh. Ah, saka takafanana ka. Inini ka black and white TV keke. Kakasiwa na baba keke. Ndakatozokatekesa ka last week apa. Eh, kuti mukomana uyu junior we awane chi bhutsu dzekuchikoro. Haanga asisina bhutsu. Anga kutoenda nemapata pata kuchikoro. Iwe, asona baba vedu ava. ndozvakaisangana nazvo here izvi mukufema pasi pezuva mm, but aa e eh, ndizvozvo ndopai pawaizoona madhara achita hasha kumba pai achingopopota achitirowa pai pai ah, atova nepuresha ipo pai pai haa kuita murume baba ma one ihora ikarati Ah, sekuru vaive disaster ambwa wasvika again. right, right, right. Vazukuru vangu kwakadii? ah, sekuru titambireko. Muchitambireko.
Iwo maoko yawaya. right, ini ndiri pakumhanya vazukuru. Handisi kugara. Eh. Ndakazokudzai kuti ndine chitaxi chakangogara kumboko. Hamene kuti munoda kushanda here? Eh. e soko e, e toda toda ah, magona soko munogona kutyaira here imimi haa kudhiraivha here zvidiki izvo saka handika ndinokupai chitax chacho e muonewo zvakuita e muone kuti mashereni e ah, ndogona kawo kusimudzira vazukuru venyu kuti vaitewo mari so semi so muri mhuri yangu kaimi vana mai hanzvadzi yangu o oh, vakomana imi
Why don't you try to be real one? Why would it cause I'm a kid of fake?

ndoda kuvapa chitax chiya chiya chandakaseta bhomba chiya chiya haa ah, datoti vatsvire mukati kuti aunge sox remusoja haa ah, this time apa vanoenda chete haa ah, vanogowa vanobaya kutanga mupangara ngamunzwa right ichi ndo chitex chacho ichi eh saka inini eh, mari ane ichingoda eh, ndechikuda eh, ten american jere pawiki handisi kuda mari yakawanda ini imwe ndeyenyu yese mm.
kosemi muri kuda mari shoma ini hakubatsirana muzukuru noti musikopa ndakasvika apa chiendai kubasa gogogogogo haa netaxi kai haa mandepfuka haa ini ndakuzoita mabhebhi manyama manje haa
haa jirafu eh? obva watotanga ipapa watotanga zvemawoman ah, ah, ah, sorry sorry wangu sorry haa ndekurengi tinoloda taxi fast faster mm.
mira zvati kufanira kutanga taita kapa Eh, ngatimbonene tange taonaona makanika uya uya tombomubvunza nezvemota iyi plus kuda kuti angotitarisirawo kuti yakamira sei tisati apinda paroad apa haa takutononoka kugadzira history rababa aiwa makanika kuita seko Atende tinofaya mara. Was mm soko handi vatsa. Yowe. Mai kani. Daddy good. Again here. Eh, mino yangu yabvira. Daddy giraffe.
Life yedu baba iri kumbonyadzenda kupi chaizvo. Tungorarama sina kana direction baba. Kuita kunge vanhu vakazoperekedza vamwe vanhu kurarama panyika pano baba. hmm? ichaitawo nani rini baba life yedu kana kuti tichangofa takadai baba hmm, ah, pakaipa baba mandebvu apa ini nangwa ah, zvelife is baba amahwane ndakutongoona kunge ndakangozvarirwawo kuperekedza vamwe kurarama panyika pano baba ha asi ini nangu ha Handizoita hangu give up haa one day zvinoita chete baba. Daddy God vachatirangarira one day baba. Haa hameno baba.
Ko nhasi todyawo chiiko nhai baba? Nekuti haa tinenge tangodya nyaya dzenhamo chete panapa. Ah ndakawina nezuro ka zvimabhora zviya zviya. So ndinosongogara ndichitamba ndichidyiwa. Ah nhasi life iri nanewo baba. nhasi totodhakwawo e ah saka nhasi tiri vanhu vokadai baba pamberi pevanhu so tikuita zvemasese here zviya zvatagara tichingoita haa no tongonotengawo zvimadoro zvakavhenekwa izvi baba handi mari tina here ah chionai manje mauda tochinja life baba netwo senzi dzamawana idzodzidzi ngatigare chita zvotagara tichiita izvi ee eh, maclear baba

Tingoramba tingomwawawa munomu baba. Haa iwe dya mari chete wakanyarara jirafu. Haa asi uri mufesi wangu mira ndikulaine ee. Unoona vachiri kuitika ndakahwina 15 gida wangu. 15 American. Ah, 15 gida. Iwe iwe taurira pasi shamani. Makudedzeresa musoro mazara mapfundeka. Iwe iwe.
Ndototadza kufara here? nekuti iwewo unozorefura volume ende ndakutaura nayo
Boss, ifana madevaribo, you face worker. Ah, mfana mandevu mbhawa iro riri rachirungu iri vaiwa nevimari afana ndanzwa vachitaura zvekuti vakawina 15000 ende vari kutenga doro zvakaipa imomo ende vane mabhebhi nhasi saka ivo wapirirei panapa inotora mari inotora mari izvezvi Eh, Okay boss, rega ndoitora.
Ah, 15,000. Ava ndine chikwereti kubhengi chachika 12.5. Ndobva ndatongokavha nemari iyoyo.
Ah, zvakaoma izvi. Wangu, rega ndimbonorasa mvura ndikudzoka. Sharp sharp baba.
Unza mari yaunayo izvo zve zviri muhomwe mako faster faster. Iwe handana mari shamari siyana neni ndokuputitsa putitsa shamari plus ndakatraina karate kaini taekwondo taichii taihuu kutyora tyora mupesi wangu siyana neni. Hoo munogona zvekarate imimi okay. Yowe, une chipo chekurova zvako. Yowe, yowe, mai we, yowe, yowe. Yowe, usandibirewo kani, mai kani, yowe.

pakaipa mubezi wangu ah, iwe zvataitika izvezvi apa pakaipa pakaipa baba ngatitize muno vanogona kuti uraya vana ngatize baba saka mapepa aya toita sei nawo atatakasadza table takutotiza zvese nebhiri riya riya redoro tisatabhadhara handei ngatitizei Haa Giraffe nezuro paye paye ndakarohwa baba. Ndakarohwa bhutsu yandisandambonzwisisa baba muupenyu hwangu. Mukeriya yangu yekurarama yese baba handisandamborohwa bhutsu yakafanana neyo. Aiwa aiwa. Asi haa munhu akandirova akandibira uya ndomuziva uya. Ndowapfanha vasokewo vava vanofamba nawo vava. Ah, murombo afa akahwinawo mulife yatinorarama iyi. ah zvakaoma mfesi wangu ah iwe shuwa iro noaziva here saka toita sei andinga kupolisi haa apa polisi ariita pozisokeuka ane lingi nechi nemapurisa futi haa zvatakutongoita baba isi takutongoenda kumba kwasokeu kwacho manheru tonomubira kombi yake yaya tobva tatongoispina torecover mari yedu ya ya haa ipapo ndoka one manje bcoz haa soke vadangoramba vachihwina chete haa zviite baba ngativarevenjewo ko pamakids manje apa baba muchaita sei apa tomawana kupi ah zvemakii baba ndozvamukutaura izvi totongoita zvehot wire baba Ah, saka manheru anhasi bhoo. Ah, iwe kombi ndeyedu nhasi baba. Zvatoendwa. Ndo ma revenge acho waya. Taura hako, taura hako iwe. Yes wangu.

itori bhokisi izvezvi haa bho orit chingotipa iyoyo 13 yacho iripo iyo hmm, plus tukuya nedzimwe mota tuka pane dzimwe dziripo tu haa tinenge takadokomirirayo vakomana uyai nemota titengese boss vapfana vaya vaya ndivo vakaba kombi avo nezuro manheru saka toita sei nawo
haa pfana vazonyanya manje vauda kuti ngoendeswa kwamupfega nebwe faster faster Eh, zvamunofanira kunoita manje eh, chiendai munoseta bhomba pachimota chavo cheyelo chiya chavanogara vakagara chiya chiya hamena hanzi ndobva base power here da kuti wabva wabuda imomo muchimota chiya chiya vakananga kudenga uko kuna daddy god wobva unosvika uchidya breakfast nhasi makuseni vari two endai vakomana munoshanda vanhu baba yes yes
haa ah, nezuro paipa baba hei takaekta baba iwe unobira soke ukombi yavo ya tabva tatongoimhanyisa fasta fasta
Kasi haa revenge ya Sokyo ndoiziva kuti inenge iri pa. Vakazara zara mari kuda iwe daddy good again here? Iwe iwe. Ndo revenge yacho here nhai Sokyo yowe. Yowe.
Sandapedza kukulaina mandebvu yowewe. Handichanyatsoone mawayo.